Калем тота белү ул әле эшем уңышлы дигән сүз генә түгел. Монда әлбәттә синең зур белем багажы булырга тиеш. Гарәп телен белүе миңа бу очракта бик зур ярдәм итә, чөнки Коръән аятләре белән, пәйгамбәребезнең хәдисләре белән турыдан-туры эшлим. Аларны сайлау вакытында да Менә аларның эшнең формасы да күп күп очракта кулланган аятләрнең, хәдисләрнең мәгънәсенә әсир итә. Хәерле көннәр, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле оештыручылар! Иң беренче чиратта бик зур рәхмәт әйтәсем килә, вакыт табып, зурлап килгәнегез өчен. Татар шомаиле дигән төшенчә бар. Син бит инде хәзер чит илдә укыган кеше буларак, менә миллилекне дә шунда сакларга тырышасың. Синең Хезмәтләреңдә заманчалык бөркеләйме? Шул ук вакытта менә шул милли традицияләр дә саклана. Менә моны саклап калу ни дәрәҗәдә авыр, җиңел, менә шуны да әйтеп кит әле. Икесен бергә алып бару.
Инде эш барышында менә син планлаштырасың, бу эш ниндирәк булыр, нинди рәвештә башкарачаксың аны, нинди материаллар кулланып, һәм инде шулай эшләргә тырышасың. Ул безнең Традицияләргә дә ничектер колак салу булсын, әйме? Һәм инде бүгенге буынга да ниндидер ачыш, яңалык булсын. Чөнки без бары тик традиция диеп, менә бабаларыбыз шулай эшләгән, без аннан гайре эшләмәбез дигән сүз булырга тиеш түгел монда. Син яңалыкка һәрвакыт ачык булырга тиеш, шул ук вакытта

Күргәзмәнең беренче эшләре белән башларбыз. Монда Ибн Фадлан сәяхәтнамәсеннән өзек. Әлеге эшне мин махсус бер фильм өчен әзерләдем. Бүгенге көндә Ибн Фадлан турында фильм төшерелә, тарихи фильм. Һәм инде әлеге эш эштә Ибн Фадлан сәяхәтнамәсеннән бер өзек. Ул да шулай ук Пуфи язуы белән башкарылган, әмма дә ләкин беренче үрнәкләрдән аерылып тора шулаймы? Монда пуфиның да үз эчендә күп кенә төрләре бар, һәм инде бу шундый йомшак пуфи. Әлеге эш шушы фильмның экспонатларыннан берсе.

Һәм шуның өчен без Easy Travel платформасын да кулланабыз. Әлбәттә, без монда меңләгән кешеләр килер дип өметләнәбез. Димәк, туристлар да Кол Шәрифкә, Кремльгә киләләр. Ләкин әле аның сәнгате белән бәлки Казанга килеп җитә алмый торган кешеләр дә кызыксыныр. Һәм моның өчен Easy Travel платформасында без аның бу күргәзмәнең онлайн форматын әзерләдек. Анда шул ук эшләр, шул ук. Бу инде заманча алым, әйме? Әйе, гомумән музейлар төрле-төрле технологияләр кулланырга тырышалар. Онлайнда да булыр өчен, социаль челтәрләрдән дә шундый кире шундый обратный связь алыр өчен әйеме шуңа күрә кайта аваз кайта әйе әйе күргәзмәләрдән дә музейның үзеннән дә кайта авазын алыр өчен һәм шуның өчен төрле төрле платформалар бар безнең музеебызга килгәндә дә Э, дополненная реальность э, платформасы бар артефакт деп атала һәм безнең э, музейдагы кайбер экспонатларны шушы камера аркылы дополненная реальность форматында танышып күбрәк ислам һәм татар тарихы турында күбрәк белергә мөмкин